Helo, Lloyd Mawr, KG Mr Henry. Wythnos yma, ni'n mynd i creu uh, rally'r Swissaidd. So this week we're going to make a Swiss roll and seeing as the Eisteddfod is coming up soon, we're going to make a multi-coloured one. Gweld bod yr Eisteddfod yn dod lan cyn bo hir, ni'n mynd i ceisio gwneud un am yr liw. Heddiw bydd angen 125 gram o bawd hunan codi, 125 gram o siwgr caster, trio'i lliw bwyd coch a gwyrdd, tipyn bach o blenyn i iro ac yna i'r llenwad, siwgr eisin, hufen dwbl o jam.

And then mix it until it is light and fluffy.
Pan am chwisgo fe, ceisiwch defnyddio bowl gwydr oherwydd bydd nhw'n helpu fe yn well. When mixing, try using a glass bowl and an electric mixer as this will make the process a lot easier and quicker.

Nesaf, mae angen rhoi eich blawd hunan codi mewn. Ceisiwch defnyddio rhidill i sicrhau bod chi'n rhoi fwy o aer mewn i'r cymysgedd. Next, you need to add the self-raising flour. Try and use a sieve to incorporate it as this will add more air to the mixture, helping the aeration process. Mae yna angen i chi plygu fe mewn yn defnyddio llwy fetel ac yno i wneud yr ysgafn ddim i curo unrhyw aer allan o fe.

I roi mewn bag pibio, rwy'n defnyddio jar a rhoi y bag yna ac yna arllwys y cymysgedd mewn. To fill the piping bag, I normally put the bag over a jar and then carefully pour it in, making sure that all of the mixture fills the bag. Clamwch y cwdyn gyda elastic band ar y top i wneud siŵr bod e ddim yn cwmpo allan. Secure the top of the piping bag with an elastic band to ensure nothing falls out of it. Nesa, ewch at top y tin unwaith eto. Next, grease the top of the tin once again to ensure that the Swiss roll can be removed quicker. Sleisiwch un darn off y bag ac yna, un res ar y tro, pibiwch e lawr yn ei sicrhau bod gap rhyngddo pob un. Next, slice the top of one of the piping bags and then carefully, one line at a time, Place your lines going down the tin. Right, this has to be done quite quickly to ensure that the mixture doesn't go everywhere. Mae angen gwneud hwn yn eitha cyflym i sicrhau bod y cymysgedd ddim yn mynd yn yn iber a dros yn popeth. So felly mae eisiau sicrhau bod popeth gyda chi'n barod. Make sure that you've got everything ready to go for this point. Oce, bydd angen rhoi y ffwrn yno 170 digri Celsius neu rywbeth di marc nwy 4 i 5 a bydd chi'n coginio hwnna am rhyw 10 i 20 munud. Put the oven on to 10 to 12 minutes at about 170 degrees. Good luck. Unwaith mae allan y ffwrn, mae angen gweithio'n gloi yma, mae angen darn ar yna arall o papur pobi ar ac oeri. Once out of the oven, you need to work quickly here, have a pre-prepared of a cooling rack and another piece of uh, greaseproof paper. You need to turn the mixture over and then carefully peel the paper back. Mae angen troi y Swiss roll drosodd a tynnu'r papur off yn ofalus. Nawr, wrth i chi wneud hwn, mae eisiau chi sicrhau bod chi ddim yn rwygo fe. Make sure you do not rip the Swiss roll, okay, as it can be very fragile. So, unwaith mae'r papur bant, y cam nesaf i wneud ydy cael cyllell yn barod ac yno torri striped rownd o pob ochr. The next thing you need to do is get a knife and cut off maybe half a centimetre from each side. This will ensure that the Swiss roll is easier to roll. Wrth i chi wneud hwn, byddai'n sicrhau bod y modd i chi rolio y Swiss roll yn lot fwy haws a gobeithio wedyn byddai ddim yn craco hefyd. So fe chi chi gweld, wrth i hanner centimetr rownd yr ochr, Ok so as you can see I've cut off about half a centimetre each end. Yna, newch un llinell a'r pen un ochr. Next, do one line at the end of each one. And uh, differently to normal Swiss roll, you're going to roll this the other way around. So you're going to turn it back over. So angen, mae angen troi fe nôl drysodd. Ac yna, mor gyflym ych chi gallu, chi'n mynd i rolio fe o un pen i'r nall. gyda papur tu fewn i fe. You're going to roll it from one end to the other, ensuring that the paper is inside of it, and then leave it cool for a good 10 minutes. Nawr tra bod y Swiss roll yn oeri, okay, chi'n gallu ychwanegu eich siwgr eisin i'r hufen dwbl a cymysgu fe nes bod e'n dew. So whilst your Swiss roll is cooling for about a good 10-15 minutes, there's a good chance now to make your uh, cream, so whisk together your double cream and your icing sugar in a mixing bowl until it's thick. Unwaith chi'n marw un, mae angen ychwanegu jam sydd wedi toddi Then once you're ready and it's all cooled down, you need to add your melted jam, spread it over the top, so mae angen lledaenu fe, okay, a well dim yn mor agos i'r ochr. Okay, a bydd hwn hefyd yn amsugno, this will absorb into the sponge. Unwaith mae'r jam yno, chi'n mynd i roi cwpl o llwyau o hufen drysod ac yna gwasgaru fe ond sicrhau bod chi ddim yn i'r ochr oherwydd wrth i chi rolio fe bydd hwn yn naturiol yn lledaenu hefyd dros y cymysgedd. Rwy'n right, defnyddio cyllell baled jyst i ychwanegu fe i'r corneli tymed bach a neu siŵr bod e'n fwy fflat. Make sure you don't go right to the edges because when you roll this okay, it will naturally uh, spread itself so just make sure you've got enough spread all over the bottom of the Swiss roll. Once you're happy, start rolling it as tight as possible. Unwaith chi'n hapus, rolwch e mor dyn na bosib
A dyna ni. Unwaith chi wedi gorffen, falle rhoi nhw tyn bach o ffrwythau, tyn bach o sugar ice neu beth nes i ofnodd. Mae'n gallu mynd i'r oergell am ryw hanner awr, okay? uh, well, neu dros nos, a mae'n barod i fwyta. So once you've finished rolling and decorating, you can put a bit of fresh fruit with it, uh, drizzle some icing sugar on top of it, and then you can probably go in the fridge for half an hour just to let the, the cream firm up, or leave it overnight, ready for next time. Thank you all, diolch yn fawr, gweld chi tro nesaf.